a khensa ku va mi langute channel ya matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kula ku fana na ti-channel tin'wana ni la ku vula leswi ku na leswi swo mi kuma ku va ku sesi wa ka manimani mhani wa ka manimani va n'wi loyini hi ku tekela munhu nuna or buti wa ka manimani va n'wi loyini hi ku tekela munhu nsati or girlfriend. swilo leswiya swi kona ende swilo leswiya swa endleka ende swilo leswi swa humelela siku na siku ti-advise tin'wana leti ni lavaka ku mi nyika tona na swi tiva ku van'wani mi ta yima na mina van'wani mi nge yimi na mina ende lava nga ta ka va nga yimi na mina hi hi swilo leswi na swi ta reason ku why ni nge yi hlamuseli ku na leswiya swo u kuma ku n'wanuna a swi tiva ku okay nsati wa mina i rhandzana na mani mani a miyela a pfala nomu ivi a languta okay nsati wa mina loko ku fika siku ro karhi. or nkarhi wo karhi i va a nga ri kona i va ye kwale na hlangana na mhisa luya or na papa luya or na buti luya i va miyela ivi kwihi a ya a n'angeni or ka munhu wo karhi lava tivaku swilo ku tirhelela vo tala mi ta ni twisa ku tirhelela ni vula yini ivi loko a fika laya a fika ku ni kombela murhi wo loka. nsati wa mina or wo loka munhu loyi a rhandzanaka na nsati wa mina malokelo ma simple musa loyi wa endla pulani a swi tiva ku okay nsati wa yena i ta ya hlangana ni musa loyi a bye nsati wa yena ku a namuntlha ni ta ni nga ri kona kumbe ni ta heta two days ti nga ri kona loko ku ri yini va tshama swin'we full time kumbe loko a ri kule a ku a ka ta mina vhiki leri ni nge vuri or n'hweti leyi ni nge vuri. ivi va track-a tifoni loko a track-a foni a swi tiva okay hi nkarhi wa sweswiwa wa mina i le ndhawini yo karhi ende wa swi tiva hi miehleketo yi ta n'wi byela okay i na munhu luya le ivi n'wansati luya a fika ku rimiwa ku basisiwa le mi ta ni twisisa ivi loko ku rimiwa ku basisiwa ivi lwa n'wana wa n'wansati a ku hayi. ni nge he ndzi yi kona le nambyeni ni hlamba ni ta fika ni hlamba ndlwini ivi loko a ku a fika a kuma nuna a ri kona nuna a ta ti baca bacisa ku aka ta mina sorry ni lo rivala ku ku foneni ku ni ta vuya ivi loyi wa n'wansati a ku yini i nge ni hlamba nyana ivi loko a nghena ndlwini a hlamba swi ta hi ku yi hlambela ku xawara bavhini or everything sorry sorry or swi ya hi vana ni ma swi tiva ku la South Africa swiyimo swa vanhu a swi fani la misaveni van'wani hi na tixawara van'wani hi hlambela mabavhini van'wani hi hlambela ti. ka ka ka a tindichini ivi hi teka mati hala ta hala se u kuma ku a teka loko a ri busy a ri ku hlambeni a hete ku hlamba a ku ni kombela ku i ni tsutsumela ni tekela swin'wana kwalano ni nga se hala ta mati ivi n'wanuna loyi a fika yini a fika a ka mati hi xikotlo yona or something hi bikiri or khapu a teka mati lama a a ma tumbeta a teka a ya nyika munhu luya a nga te tana na swilo swo karhi ta kota ku tirhelela loko va fika leyi va fika va tirhelela. loko va fika va tirhelela ivi swi tirha u kuma ku n'wansati luya loko se a famba a hlangana na munhu loyi wa yena a ku endleki nchumu ta loko ka tigere na le wa kona na lowa n'wanuna loko swi kuma i xi lotile xi lotekile ku xi kota ku rima xi ala total u kuma ku swilo leswi swi ku endla yini swi ku endla vo ma ten to fifteen years ivi loko u hetelela swi kuma va ku byela ku wena phela u rhandzana na nsati wa munhu hi yena a nga ku lock-a.

loko mi ya a ti a ti guest house kumbe kona mi hlanganaka kona i advise leyi hayi ku no no no no promote vugangu vanhu va ka hina loko mi famba mi ya ti guest house mi hlangana na vana vahlekisani va n'wina va makhwapeni ya n'wina please try ku hlamba kwala ti guest house. mi hlamba kwalano mi tola swi tola ti-perfume ti-everything leswo wena ti byela ku mina ni ta fika ni hlamba kaya ni hetile ku rima because ni chuluke ngopfu nsimu leyi namuntlha leyi ni benyana ntima swilo leswi a swi na khombo ngopfu hi ku loko se ya fika kaya munhu i ku i ku mamerile na xithawulana xinene xithawulana ta heta ku sula ivi xineka i xi veka laya. ivi loyi wa n'wanuna a teka xihlawulo lexi a yisaka vanhu lava fika va tirhelela ku na nyuku laya ku na nyuku wa wena ku na nyuku wa n'wanuna luya a ni mi hlanganile so so ku kota swona hlambani ma ha ri kwele mi hlamba mi basa mi va swikulu ivi mi ya kaya mi kha mi nuhela na le ka vavasati swi tano. N'wansati wa swi tiva i ta fika a ku chelela mati a ku hlamba ni papa a endla everything a ku nyika na swa a teka a ya ku tirhelela a kuma ku loko ya hlangana na n'wansati luya kona mi nga ta yi loka xikwembu xi xi xi xi xi tshoveka same time binyi luya wu tshoveka hambi wo zama ku endla yini na yini ku nga pfumeli nchumu i kuma ku wa hlakula loko hlakula i kuma ku ku na mimitwa mitwa laya se mi ti vonela ka swilo leswi hayi ku ni promote vukan'we. Ku va vanhu va loyana u kuma ku munhu va n'wi loya i kuma ku van'wanyana va pfimba makhwiri van'wani va pfimba milenge hi mhaka yini a a a a a a mi hleketeli mi ku okay swilo leswi ni nga ku swi endleni munhu luya ni n'wi tekela vusati or munhu luya ni n'wi tekela nuna swi n'wi khoma njhani se vo tala va swi tiva va va va va na tipulani to karhi hi kuma ku loko a famba a ya ku yiveni kwala a yiva kona a swi tiva ku okay loko ni fika ni yiva le ni dya swi la milomo. ivi ni hlamba ni basa ni nwa na cold drink na tijuzi ni rilisa kahle ku va kahle ku loko ni fika kaya hayi ni nga fiki kaya ni fika ni ku a ni lava ku dya swakudya ni fika ni ku a ni xurhile kwale ni humaka kona.